Салам, туссем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра юратнӑ тӑватӑ уралусем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пӗр йытӑсем ҫинчен? Пур йытӑсенче тӗлӗтӗрмӗшсем, йывӑртӑнлӑх пӗлмен самантсем те пур. Айтӑр пӗрле тишкерсе тухатпӑр вӗсем ҫинчен лайӑхрах пӗлме. Хатӑр пулсан, кайрӑмӑр. Йытӑсем ҫинчен калаҫҫӗ, вӗсем этемсен чи ҫывӑх юлташӗ. Вӗсем тахҫанах ҫынсемпе юнашар пурӑнаҫҫӗ. Элӗкех йытӑсем ҫынсемпе пӗрле пулнӑ. Вӗсем ҫынсене сыхланӑ, ухатана пӗрле ҫӳренӗ, йывӑрлӑ вӑхӑтсенче пулӑшнӑ. Паллах, паянхи вӑхӑтра йытӑсем малтанхи пек мар, этемсер ирӗкре пурӑнмаҫҫӗ. Вӗсем ҫынсене чунӗпе парӑннӑшӑн эпир вӗсене юрататпӑр. Йытӑсем вӗсем пӗрремеш Аллах хӑнӑхтарнӑ выльӑхсем. Ӗнесем, сурӑхсем, чӑхсем тата ыттисем кайран кӑна ҫынпа пурӑнма пуҫланӑ. Чӑнах та, мӗнле-ха ҫынсем йытӑсене Аллах хӑнӑхтарнӑ пулнӑ? Шутласа илсен, вӗсем кашкӑрсен потомкисем, несӗлӗсем тейӗпӗр. Паянхи вӑхӑтра кашкӑрсене алла хӑнӑхтармаҫҫӗ. Анчах та юлашки вӑхӑтра ученӑйсен исследованийӗсемпе калама пулать, мӗн кашкӑрсем йытӑсене ҫывӑх тӑвани мар. Чӑнахипе пӗрмӗш йытӑсен представителӗсем вилнӗ, ҫавна пула паянхи кашкӑрсем йытӑсене ҫаврӑнмаҫҫӗ. Юлашки исследованисемпе ученӑйсем йытӑсемпе кашкӑрсене скрещивать туса пӑхнӑ. Ҫав испытанийӗсем ӑнӑҫлӑ пулнӑ. Паянхи вӑхӑтра ҫер ҫинче тӑватҫӗр яхӑн порода йытӑсем пур. Татах скрещивание процесӗсем пирки вӗсен пуҫлӑхӗ ӳсет. Ҫавӑнпа та тептерес калама ҫук, мӗн чухлен вӗсем? Айдӑр халь тишкерсе тухатпӑр йытӑсен суперспособностьсене. Сӑмахран, йытӑсен шашлакан сӑмси утмӑл хутчен вӑйлӑрах аталаннӑ ҫынсенчен. Вӗсем туяҫҫӗ ҫавӑн пек шӑршисем. Хӑшӗсене ҫынсем туяймаҫҫӗ. Тата йытӑсем миллион ытла шӑршисем пуйӑраяҫҫӗ. Илтекен хӑлхисем те вӗсем вӑйлӑ аталаннӑ. Сӑмахран, ҫынсем илтеҫҫӗ ҫирӗм герц. Ак йытӑсем вара утмӑл герц таран илтеҫҫӗ. Урӑхла каласан, вӗсем ультразвук та уйӑраяҫҫӗ. Куҫӗсем пирки каласан ҫынсем шутлаҫҫӗ, мен йытӑсем тӗсӗм уйӑраймаҫҫӗ тесе. Анчах та ку тӗрӗс мар. Йытӑсем тӗсӗм кураҫҫӗ. Хӗрлӗ тӗсӗ ҫеҫ уйӑраймаҫҫӗ. Тата хӑш-пӗр тӗссене урӑхла кураҫҫӗ. Тата йытӑсем тӑхӑр ҫухрӑм таран кураяҫҫӗ. Инҫетри чупакан мулкача та сисеҫҫӗ. Эпир кӑсӑклӑ самант. Йытӑсем телексем те кураҫҫӗ ҫывӑрнӑ вӑхӑтра. Тӗлӗнмелле пӗлтереш, йытӑсем туйӑмсем лайӑх туяҫҫӗ. Этемсем хуйхӑрсан, макӑрсан е кулсан йытӑсем ҫавна ӑнланаҫҫӗ. Кушаксемпе танлаштарсан йытӑсен туйӑмлӑхӗ лайӑхрах аталаннӑ. Сире начар пулсан йытӑсем пырса лӑплантараҫҫӗ. Ученӑйсем изуча туса тишкернӗ. Эсир пӗлмен чирпе чирлетӗр пулсан, йытӑсем ӑнланаҫҫӗ ҫавна. Ҫавӑнпа та йытӑсене ӑнланма кирлӗ. Вӗсен поведенийӗсем сире хӑрушлӑха палӑртма пултараҫҫӗ. Тепер тӗлӗнтермеш, йытӑсем ҫухалса кайсан яланах каялла таврӑнаҫҫӗ. Вӗсен тавралӑха палӑртни вӑйлӑ аталаннӑ. Лайӑх астуса юлаҫҫӗ ҫула, нумайрах вара шӑршӑпа. Тепер кӑсӑклӑ самант йытӑсем улӑшӑнакан ҫанталӑка ӑнланаҫҫӗ. Ҫумӑр пуласса е ураган тата ҫӗр чӗтренине те маларах туяҫҫӗ. Йытӑсем нумай ҫынсен командисене вӗренеҫҫӗ, сасӑ парса кӑна мар, алӑпа палӑртнине те ӑнланаҫҫӗ. Кинологсем калаҫҫӗ, йытӑсем ҫӗр хутчен командисем вӗренеҫҫӗ. Ӑслӑ пародисем тата та нумайрах вӗренме пултараҫҫӗ. Чӗлхе рецепторӗсем те вӑйлӑ аталаннӑ вӗсен. Сӑмахран, йытӑсем шыва ӗҫсен ӑнланаҫҫӗ мӗн пуррине шывра. Чи пӗлекен пӗлтерӗш йытӑсем ҫинчен мӗн вӗсем космосра пулнӑ. Пинте тӑхӑршер утмӑлмӗш ҫулта пӗрремеш ӑнӑҫлӑ полет пулнӑ. Космоса хӑпарса каялла сывӑ таврӑннӑ. Белка-пострелка ячӗсене пурте пӗлеҫҫӗ. Ун чухне вӗсем ҫирӗппӗн ик сехет пулнӑ космосра. Анчах вӗсем пӗрремеш пулман. Пӗрремеш испытанийӗсем сиенлӗ пулнӑ. Малтан вӗҫне йытӑсем сывӑла таврӑнайман. Тухтӑрсем те нумай экспериментсем тунӑ пулнӑ йытӑсемпе. Пин те тӑхӑршер вӑтӑр улттӑмӗш ҫулпа Павлов Иван Петрович тӗрле исследованисемпе, тӗрле экспериментсем тунӑ йытӑсемпе. Павловӑн ӗҫӗсем пирки эпир халь лайӑхрах пӗлетпӗр йытӑсем ҫинчен. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче те салтаксене йытӑсем вӑйлӑ пулӑшнӑ пулнӑ. Паянхи вӑхӑтра та вӗсем професси ҫухалман. Пинте тӑхӑршер хӗрӗх пӗрремӗш ҫулта аслӑ вӑрҫӑ пуҫланнӑ хыҫҫӑн йытӑсене салтака хастарлӑ илнӗ. Вӗсем унта тӗрлӗрен ҫынсене пулӑшнӑ, апат-ҫимӗҫ сӗтӗрсе ҫӳренӗ, аманнӑ салтаксене нумай хытарнӑ. Да-да, вӗсене саперсем хисепленӗ. Вӗсем ҫӗре чавнӑ минӑсене шӑршӑпа нумай тупнӑ пулнӑ. Айдер халь аса илетпӗр чи тӗлӗнмелле йытӑсене. Паллах, йытӑсен шучӗ нумай. Элек ҫынсем йытӑсене хитрелӗхшӗн тытман, усӑллӑ самантсемшен ҫеҫ. Паян вӗсене нумайӑшсем юлташ вырӑнне тытаҫҫӗ. Ученӑйсем йытӑсене виҫе группӑна уйӑраҫҫӗ. Служебные, охотничьи тата декоративные. Вӗсенчен вара чи анлӑ сарӑлнисем «Русская борзая». Ҫак пародӑна ухатана ҫӳреме ӗрчетнӗ пулнӑ ӗлӗк. Вӗсен вӑрӑм урисем пирки хӑвӑрт та инҫете чупаҫҫӗ. Кайран русский охотничий спаниель. Ҫакӑ порода та охотничий пулса шутланать, вӗсем питӗ ӑслӑ, командисем те лайӑх вӗренеҫҫӗ. Унтан вара лайка Лайкисем вӗсем севертан тухнӑ порода. Малтан вӗсене упряжка сӗтӗрме усӑ курнӑ пулнӑ. Теперь йытӑ хаски. Хаскисем вӗсем туслӑ йытӑсем. Вӗсем яланах выляма юратаҫҫӗ. Характере лӑпкӑ. Малтанах вӗсем северный порода пулса шутланнӑ. Малалла немецкая овчарка. Овчаркӑсем вӗсем чи ӑслӑ та чи парӑннӑ йытӑсем шутланаҫҫӗ. Паянхи вӑхӑтра вӗсене нумайрах кинологсем кӑмӑлаҫҫӗ. Тата тепӗр йытӑ лабрадор ретривер. Лабрадорсем вӗсем Англинчен тухнӑ порода, вӗсен чи лӑпкӑ характере. Этемсене парӑннӑшӑн вӗсем ҫынсемсӗр пурнаймаҫҫӗ. Тепер кӑсӑклӑ йытӑ Вельш Корги. Коргисем анлӑ сарӑлнӑ порода шутланаҫҫӗ. Вӗсен кӗске урисем. Малтанах вӗсене кӗтӳ кӗртме ӗрчетнӗ пулнӑ. Кайран французский бульдог. Ҫак йытӑсем те размерӗпе мухтанаймаҫҫӗ, анчах вӗсене выляма юратакан характерӗ пирки пӗчӗк ачасем валли тытаҫҫӗ. Малалла Кокер спаниель. Ҫакӑ породӑна та ухатана ҫӳреме ӗрчетнӗ пулнӑ. Вӗсене частарах кӑвакалсене ҫӳрекенсем хисепленӗ. Паян вӗсем нумайрах выставкӑсенче хутшӑнаҫҫӗ. Тата тепӗр йытӑ – бигель. Бигельсене те малтан ухатана ҫӳреме ӗрчетнӗ пулнӑ. Вӗсем пӗчӗке пулнӑ пирки чӗрчунсен шӑтӑкӗсене лайӑх кӗрсе ҫӳренӗ пулнӑ. Паллах, йытӑсем чи ҫывӑх парӑннӑ юлташсем ҫынсемшӗн. Вӗсем ялан сирӗн пата килеҫҫӗ пулӑшма. Йытӑсем этемсене нумай ҫӗртре пулӑшнӑ хӑйсен вӑхӑтӗнче. Вӗсен мирле характерӗ пирки эпир вӗсене юратса упратпӑр. Итлеме вӗренӗр хысамар йытӑсене. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр. Сиреде йытӑсем килӗшеҫҫӗ пулсан, хысамӑрӑн шухӑшӑра палӑртӑр. Чипер йӑлӑр туссем!